Qatt ma ħa tkun taf meta Alla ħa jgħajjatlek. U għalhekk rridu nkunu preparati. U nisimgħu lil Alla.

Wieħed. Wieħed biss! Fish fingers? Mhux fish fingers, fish fingers. Issejja d-dar u nagħmillek xi ħaġa jien. U le maja ħasra. Il-dan nafuh. All right, mela. Dawk iħaxnu ħafna ta'. Sinjura, jekk jogħġbok aqta' ħi, aqta'. Ħanaqta' ta'.

Għandu għaxra minn fejn taqta'. Aqta' wieħed kull wieħed. Thank you sir, jien dejjem tal-aħħar għax mara. U l-aħjar ħaġa, aqbdu u ħuduh fil-garaxx, għax qed tagħmlu mandra hawn. Iva jien noħduh ġol-garaxx, imma jien intiru l-ewwel waħda. U hija ssaqtni lilu inti l-ewwel waħda. Tistgħux tibgħatuhom fil-posta f'dan l-indirizz.

Il-Mulej għoġbu joħodha. Rajtx? Sema' minnek. Iva, kwiet. Ma jkunx jaħseb dik taf min tiġi, dik tiġi omm il-pipe. Jaħseb li kelli x'naqsa. Eh, il-babbini bereka. Eh. Isma' dak għaliex ilbes faxxa sewda meta jmut xi ħadd u mhux isfar jew blun. Blu mhux blun. Il-WUN mhux qegħdin hemmhekk. Tilbes ċixxa sewda b'rispett, luttu. Fil-każ tagħha, il-faxxa nistgħu nagħmluha kannella. Għax waqgħet ġo tappiera ta' dranax! Biex qed tibqa' Harry? Mhux jien, dan! U llum vera mhux ġurnata tad-daħk, illum jum ta' luttu! Illallu jien qas ktibt xejn illum. Is-soltu nikteb is-seba' u l-ħmistax ta' ommi. Mela ara, mela żewġ numri għand ommok? Għax la naf jekk hix dik li toqgħod fil-flett in-numru seba', u lanqas jekk hux dik tal-ħmistax, ma nafx. Illum, ġurnata kerha. Ġurnata fejn il-mamà sfortunatament ħallietna. Kont qiegħed magħha fuq it-telefon. Laqqas biss għajtet miskina. Indunajt mill-ħoss tqil tal-ilma li smajt. Ivan, ma rajmx kma mal-Imperial. Ġa xempil, sir, fully booked! Jien sibt kamra, sir, imma mbagħad wara ndunajt li kienet kamra tan-nar. Sir. Hemm xi mod li nista' ngħinek jien? Inti tista' tgħinni b'mod wieħed biss, Willie. Billi tħallas sehmek. U wara, jekk ma narakx iktar, tant aħjar. All right, sir. Imma inti, il-kmamar għalfejn għandek bżonnhom? Biex inqiegħed fihom il-mistednin li ġejjin. Ġejjin il-Bużżu, il-Barbaġan, il-Landa, il-Publius. kif ukoll ġejjin xi nies minn Sqallija bħal Don Neurone u Rocktopus, ukoll mill-Bulgarija u mir-Rumanija. Il-mamà kulħadd kien iħobbha. Il-problema li f'dan l-aħal kull mawluk għandha waħda u ġa fully booked. Ħa ngħinek jien ser. Inżommlok in-nies jien fil-kmamar tiegħi. Hekk jew b'hekk inti mhux li naqtgħu d-dejn trid, mhux hekk? Lira faċli, oh, eh. Imma inti taħseb li ħadd ħallik tuża d-dar għal dawn il-ħbieb tal-pajp. Imma żamnara. Jien xi nċippitatu, eh? eh? Did-dar ommi Alla jaħfrilha. U għandu xi jaħfrilha, eh? Għandu. Għandu, għandu. U għandu xi ħfrel. Eh? Għor tibqa' sejjer fuq ommi. Kienet xkielet ommi dejjem ħallietli did-dar. U li meħallita lili lil Willy. Allura jien għandi dritt assolut illi ndaħħal u nistieden lil min irid U ħammur nieħdu da dritt. Naqbel jien, naqbel. Tiegħek ma nafx kemm taqbel u Iġifiri, inti se ġib xi nies li ma nafuhomx fid-dar tiegħi. Saċ! Dar tiegħi tiġi, mhux hekk? Okej. U daw in-nies Li se ġġib fid-dar tagħna ma tafhomx. Jekk tgħid li nafhomx hekk, wiċċ imwiegħed ma nafhomx imma m'għaġba kemm huma nissew qaluli fuqhom. Le. Le xiex? Ma tistax. Ma nistax. Ma nistax inġib in-nies f'dari, fid-dar li ħallietli l-għażiż ommi? Alla jaħfrilha. U għandu x'jaħfrilha ta' għandu. Somma ma nintilefx. Le ta! Ma nistgħux nagħmlu hekk! Jien hawn ġew jien nikkmanda u dawn in-nies ħa jiġu għax jien hekk iddeċidejt u hekk ħa jiġri! Tkellem! Tkellem! Għedt li xi ħaġa, sweetheart. Għax kont fil-bathroom ta' ma nismax minn hemm ġew. Li qiegħda f'xatt. Għax bdejt naħseb fuq il-kliem li għatli. U naħseb għandek raġun da, da xieġifieri ndaħħallek il-barra ninġo darek. Thank you tal-li tifimni ta' Ġenninni, ġenninni tal-mara kem Mela, għawdi tara wasal il-kafe. Espresso. Grazzi. Cappuccino, Franġiskan. Ma kif dejjem l-istess ċaj tajt? Tfalu naqate, bizzakkarina għalli ma neħximx u fuq il-konti għaj. Ma nistax, għandek kont ta' 300 euro, qabel tħallsu, ma nistax niftaħlek kont ieħor. Il-fader għandu kont? Iva. Ma nitfaħu li fuq. U ma tajdlux? U dak mhux fader, tajt mhux ħajqaċċajt

Jien ok, imma kont qed ngħidlu qomt għajjiena dolodu, nistennew f'dan l-espresso u nibda nirranka. Jien hekk irridek irrankata u inferuċjata. Thank you, Willy. Nafx dejjem ngħid kif intom it-tnejn ħbieb. Għax dak dejjem wiċċ il-mew tarah, dejjem qisu għandu jagħti. Mhux hekk, jien għandi nagħti, mhux hekk? U inti dejjem titfagħli enerġija sabiħa. Ħa nara x'ħelu għax jiena si oħra suppost irid inkun l-airport. X'għad tagħmel? Għandi ġimgħa ma narakx wili hi issa. Ħassiever eh, bon vjaġġ. Naqabew issa lid-dadi ejja. Eh, Sraqtiela!

Le, le, le, daqs kemm hi gustuża din li għandek, għaliex, għaliex trid tintefa' moħħti. Ara, dan il-kliem, int mhux dejjem tgħiditla għax m'għandek xi trida. Iwi, ma jieru ħaġa hekk għatlek hekk żbaljajt, żbaljajt da jiżbaljaw, ta' anke laqas isir niżbaljaw. Eh, eh, em, je- U dak huwa maturità meta wieħed jammetti l-għamel żball u da sekk hu żball jekk għatlek għax mhux suppost ngħidlek fuq in-nies u. Ija, jien nafek ta' int. Għax ma tidnex moħtu karana kieku. Flok fader nibda ngħidlek brother. Għara li ħan nixrob da u mullem għax jiena wkoll suppost qiegħed diġà nipprepara l-irtir. X'irtir? Għandna rtir tal-żgħażagħ. Jew għandna rtir taż-żgħażagħ u rrid imur hemm. Fejn hawn kien hawn ċwievet hawn. Jiġifieri inti qed tgħidli li mhux ħatorqod għal toħtok? Le, le, mhux se noqgħod għand uħti għaliex. Għaliex? Le, xejn, xejn, xejn. Jiena lilek nafek. Tant inni nafek li niftakar l-ewwel kelma li għadd. Naf x'kienet? Niftakar għal. Ara ma tajdix xaw nies. Ara ma tajdix. Int għandek xi ħaġa f'moħħok. Ejwa rajt, għalajlek, għax jiena ma nikdibx, taf li ma nikdibx. Intkom ma tgħallmux li jekk hemm xi ħadd li m'għandux saqaf fuq rasu, tittajnu? Iva, hekk hemm miktub fil-Bibbja. U l-Bibbja hija ċ-ċavetta tas-salvazzjoni tagħna. Eki, iċ-ċavetta. U aħna mal-Bibbja nimxu. Taħdem ta' vera s-sistema tiegħek ta' ċwievet, eh? Nek xien, biċċa plastisin u tuħu l-forma, issek għandna ċovetta għal kulħadd. Tajba, eh? Tajba ta' vera u mux tal-lek, tal fuq l-erbin bedak. U tista t-ċarġa, sabit euro, kull kamra, kull lejl, eh? Għada xrira għana għamlu, eh? Isma, u l-fader jaf. Jaf, imma stess qalli ta, qalli li inti tittejn il-proxmu għax hekk hemm miktub fuq il-Bibbja. Ħaj ngħidlek, ħasra li qatt ma qrajtu dak il-ktieb, dik taf xi ġrali. Dak jiena rajt il-film, rajt kif ħaj jispiċċa, peress li miet isni tlift l-interess. Imma issa ħaj naqrah ta. Isma' qed iduq il-bieb, mur! Għaddu, għaddu. Don Nerone, Don Nerone, please, follow el seguire el pini. Va bene, la borsa?

Taf x'inhu jagħmel hawn, għidli? Imma żona, inti ma kellekx il-tir! Irtir, bir-r tgħidha, irtir, għax int tgħid trid tira. Imma mhux dak il-punt. Kif hawn in-nies ġodda tiegħi? Oh, jasra, xejn kbir, u dak taf li inti meta tagħmel pajp, Alla jaħfrilha. U għandu x'jaħfrilha. Għandu x'jaħfrilha. Għandu. Għandu, għandu. Insomma, Illi ġara, illi kulħadd ġie għall-funeral tagħha u m'hawnx biżżejjed kmamar fir-raħal. Allura, libt dal-post id-dar tiegħek għel bimbi hawn dik tal-internet. Imma, imma, imma lili trid tgħidli hu, lili trid tgħidli, eh, mhux taqbad u ġġib in-nies hekk, mhux hekk? Xx! Un po' di silenzio! Si, skuża. Għajr. B'din l-idea kbira li ġietni ħa nkunu qed naqtgħu 400 ewro mid-dejn tagħna! Żomma, żomma, dehekk xejn, id-dejn huwa tiegħek u mhux tagħna. Ojja, imma x'fiha din? Taf kemm huma t-tfal sew? Ejja nintefgħu naqatgħih, insiru nafuh, naraw daqsxejn television ma' dar-raġel, bravu, tajjeb!

Novello ver ver. U int bis-salib, kulħadd bl-għodda tiegħu hu. Jien int is-salib tiegħi int. Int qed tarah da? Imma le, ħadd mhu interessat ara li trade Bob. Ma jħebblu mela ta. Naħseb qed jarah ta. Da don newroni wkoll. Raġel ta' ftit kliem imma tifhmu da. Naħseb tieħel tajjeb. L-ieħor. M'għandekx fejn tolqot għax il-kamra tiegħek mibjugħa hi. Kienet sewi, mela, id-dar krejtieli, il-kamra ma nistax nidħol fiha, is-sufan tiegħi u ma nistax nara t-television li rrid jien, ma nafx jien, ma nistax nifhem. Qed nilagħbu logħba. X'logħba? Karta ġebla mqass. U wien għaddu ftit ħin għandna lejl, eh? Karta ġebla imqass. F'qajtek! Don Newrone! Ġokare!

Għala xi tbati dak li mnieħ. Inġbarna hawnhekk illum biex insellmu nagħtu l-aħħar tislima lil din il-mara li kien iħobba kulħadd, li kien joża kulħadd Tant illi rabbit lil binha bl-ikbar imħabba. U tul ħajjitha, din il-mara kellha dejjem lil Alla f'ħajjitha. Tant hu hekk li l-aħħar erba' nifsijiet ta' ħajjitha ħadithom hawn biswit il-knisja. U din il-mara Din il-mara qatt ma ħalliet it-tentazzjoni Iva alright, ta' min hu l-mobile jekk jogħġbu jitfih, ta? Ta' min hu dan il-mobile? Ma nafx sir, tiegħi mhijiex. So minn hawn ġej il-ħoss. Nafx tista' tajt illi l-mobile waqem misfel fit-tappier u ma jaħdem. Imma taf x'inhu żgur illi r-reception tal-ħara. Robert. Father Robert, nixtieq nirringrazzjak ta' ċeremonja sabiħa li għamiltilha. Willy, illum Ġurnata li ġagħlitni nirrifletti, ġagħlitni nifhem li fil-ħajja l-flus u l-poter mhumiex kollox. Għalhekk ħa naqtagħlek għoxrin elf. U ejja, m'għandekx għalfejn. Meta jtuk rigal, tgħallem, tgħallem aċċettah. Thank you, mela, thank you. Ok. All right. Grazie di tutto. Isma, najdlu. Xiex. Għax naf li xfet li 20.000. Imma merba mit euro tal-lodging, dak ma ninsewhomx ta'. Ej, la borsa?

Eċċetta, però. Qed mhux bil-qeda ħdejja l-knisja kol. Iva, tlaqt qabel mill-funeral, qed ħaniġi nsajrilhom xi ħaġa, ħisibu xi ħaġa xi jieklu la jiġu. Xi mara fik, eh? Isma', inti kif dħalt hawn? Għax għaw dan iċ-ċwievet il-bobi. Għaw ġeju dan ma jinħrattom sprint għal għaw għax ġejt infittex. U xinti tfittex jek qed tfittex li jina għamilta? Ej, ej, ej, ej, ej. Xintom tagħmlu? Xintom tagħmlu? Issa xejn ula ġejt int. Sib dak li kellek issib? Għadni qed infittex. X'qed fittex? Eh, nfittxu dak li kien qed ifittex u Le, le, le. U x'qed tfittxu allura? Il-borsa ta' Don Nerone. Don Nerone, Don Nerone minu? Ħabib tiegħi. Assis misqallija. Ma kontx naf li ġi assis ħabib tiegħek. Saba, saba borsa! Isma' oħt, kemm għandha veduta sabiħa u għawel għandu ħarsu leha. Imma nasib ħertu f'dawn il-vertical blinds għax minn nara l-ebda veduta bihom jien. Jien ma nafx għalfejn għal-affarijiet kollu. Għax vojta del-bagalja. Vojta. Dik, dik kella xilqa taġa fija. Eh, dik kella fija naniħ u tqiq u naniħ għamiltu fil-friġ. U tqiq imna l-laxtrajt li għax kien speċjali. U għat laxtra li tqiq mela għamlilhom torta, għamil torta tat-tiġieġ, eh, mara fil-forn edha s-sir. Tifhem, kellu naqra texture differenti ta' dak qisu ma kienx pur, imma qisha qed tinħema tajba. Ngħidlek jien, qed pur kien. Tuni raġuni valida għaliex m'għandix inħallih jisplodilkom raskom. Forsi biex ma newlewx kullum kien bid-demm? Ma konniex nafu. Torta. Boxrinif. Droga mill-ifjen. Torta. Jeta mazz! Ej, pasta zazzo, naf li pasta zata, beta pasta zota. Non sapere, oh, non sapere. Fare torta, non sapere. Daw mux jien, ta' Intikom sena ċans biex tħallsu. Daw ikunu jridu l-flus dak il-ħin. Inkella! Karigare, għax. Mela, ħanajlek x'namlu, ħanajlek x'namlu. Dawk il-flus li kont se tafrilna, ma ġara xejn.

Jiena ħabib tiegħek inħobbok imma ma tistax tibqaddaħħalni f'dal kobob kollha. Naf li detta d-dejn hija gravissima, imma ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Dit darba tifhem ftit x'għamilt, daħħalt l-oħti fil-periklu. Eh, seta' ġitar. Iwa, ma jiena jisom jiġruli. Imma nwedek li ħanibda naħseb ftit iktar, all right, Bobby.

Glorja għal Missierna. Kif kien mill-bidu sa dejjem b'qal dejjem ta' dejjem amen. Missierna li. Ħafna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dubitna palma fraħat għalina daħanix tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima li kmar. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mit-timbini sa' fissija ta' mewtan amen. Spiċċa Rosario.

Ħalli hekk tkun tistgħu ssegwu dak kollu li qed jiġri. Narakom.